Anu ŋula bilichinima yi kum na pɔhim zuɣusi maa wula na, Kankala ni m-pali daalikauli yulim foto ŋɔ. A ni nya binyɛr shɛŋa zaa din do nimaani ŋɔ maa, ti lahi m-bala maa. Bɛ ni yi su mɔɣu ka kparigi tim n-chaŋ ti bahi la, dini m-bala. n daa chanila suuna shɛli ni, ka barigi lala suuna maa soli ka chaŋ ti yi nimaani, ka nya ka sochira maa ka di laɣim na nti gili nimaani ka di be ka round-about la. Tim maa pa leela round-about n-zaŋ ti lala sochira maa, ka di nyɛla bɛ kpari ka ti galisi, bɛ yɛn niŋla buɣim dabili ka di di. Di zuɣu a yi yuli a ni nya ka di sabigisabigi ti tari ti maa ka tampilim doya, ti maa ka a pun nyo n-sɔŋ shɛm maa. di zuɣu ka na chɛri n gba doya ka laɣasiri yaha din tooni ka di nyɛ shab biɛni bi bi mimi o ni bi bohi bee ŋun bohi ka bi bohi yi ŋun yɛn kahigoli viɛnyɛlinga zuɣu bee ŋun yɛn yuli di yɛlimaŋli di zuɣu binyɛra pam bɛ dagbanli puuni ka bi yaai ni di chihirimi di zuɣu a bi vihi n baŋ di gbunni nyɛ shɛm din tooni ka yɛn gbubila a suhuyurili

a yi kana ti yuli a ti nya ka mɔɣu din labiri tam puli zuɣu di zooi pam ka di nyɛmi yaa lala mɔɣu ŋɔ di nyɛla lala niriba o kala alaafee o biɛrimi di zuɣu din tooni ka mɔɣu maa ka di nyɛ mɔ shɛli din yɛn tamda tampuli zuɣu labi maa dalili nyɛmi binshɛɣu din bɛ ti mali labiri tampuli zuɣu binshɛɣu din bɛ ti mali labiri tampuli zuɣu Di zuɣu doro maa ka a labiri maa ni di bi lahi labina. To amaa ninkura yɛli ti mi, Ninkura bi kpaŋsi laa dini maa, tiri n tampuli taari buɣim. Naa yɛn labili nyin labimi li tampu shɛli din dii ka saɣiri din tooi taai buɣim, amaa ka tampu shɛli din ku su mɔri ni ni tooi di buɣim. Ka ninkura lan yɛli ti, Ni ti miri ka ti labiri ti lahi luɣ shɛli polo din nyɛ mɔri ni, buɣim ni ni ni tooi di luɣ shɛli. Di niŋ dalili ka di nyɛla a biɛrimi ka chaŋ ti suhi tim n kana ti su mɔɣu maa ka di tib a doro ka a lab tilahi maa luɣ shɛli polo buɣim ni yɛn di li. Ni di ti niŋ daliri ka buɣim di lala tilahi maa, a yi bi baŋ a doro maa di ni lahi labina yaha. Dinzuɣu a yi nyami ka di ŋmalila a doro daa zoya ka a ti lahi nyari di daalaama ni yaha. Wumma n na ku biɛri puuni. a yi ti nya ka ti zaŋ ti lahin zaŋ chɛ ti zaŋ sɔŋ sochira zuɣu bee guli yili zuɣu, a yi ti yɛli sochira zuɣu a di zooi pam ka di nyɛla dimli tim m-bala. Dimli tim m-bala. A yi bɔri soshee bee binshɛɣu shee ka doli soli kanna ka soya ti niŋ sochira, so ni sani ka o doli. Zaŋ yuna m-paagi a. Tɔlɔn di bi yiɣisiri ka a ti pii so shili o mi doli a n-chaŋ ti di o hali ka bi nya o. Wummi viɛl yɛla, Di zuɣu a yi ti nya ka di ʒiya ti zaŋ tim ti zaŋ bahi sochira zuɣu, di zooi pam ka di nyɛla duŋ bini m-bala. A din daa yi biɛhi a naba na n-kana ti paai sochira maa, wɔ din chirim o, o ku lan baŋ a soli. wumpahi a yi ti nya ka ti zaŋ tilahi n zaŋ chaŋ ti zaŋ soŋ kamani guli yili zuɣu di ni tooi taɣi daadam n bala ka di mali daliri daadama ni ni tooi mooi nirije ka ti suhi a suhu ka nya anasara di zuɣu ka a pun dan zaŋ chaŋ n ti soŋ ba laa tilahi ŋɔ maa ni bi mi a yɛla niri ka bi ti ka a ti suhi a zuɣu a suhu pun do ni ti bi sɔŋ la yiriŋ a yi ti nya ka bi yaa ni a zaŋ ti lahi a yi su mɔɣu a naa nyin sɔŋmi laa tim maa nyim ti kurili n kpaali baɣalli di zooi pam ka ti yi niŋ ti kurili ka galisi viɛnyɛla o gbini mɔri dii bi niŋ nini to zoosim yɛtɔɣa mi ka bi pa yɛra maa tuuntibo yɛtɔɣa ka bi yɛra maa dizuɣu ninkura yɛli ti mi luɣu shɛli kam zaa ti ni bahari binshaɣu ka di yɛn tila di malila daliri amaa ka bi lee yɛla yaa di baharila luɣuli yaa kaza a yi bi nyɛli ka nyɛ yaa kaza bee a bi nyɛ yin labimli yaa kaza hali din tooi ti paai so ŋuna ka di chɛ ni o pimli amaa Dagbanli n ti bi pirili Di ti yɛ paagi ni a pimli talahi m-paai talahi maa. Dagbamba yɛliya ni kɔŋ zuri ka baŋ bira. Di saha a pa bamnim maa. Di niŋ ka o be Simiin tiŋa. Yi polo ka o yi nya luɣ shɛli polo, yi o nya sochira bahi li, ka yi ka o nya guli yili bahi li. Luŋ kam nyɛla kamaranima ka bɛ yuun o. A ni tooi zaŋ a ti bahi lala, ba nyɛlila saɣiri, wula ka a bahi li nimaani? o yi nya ka o yiŋ mali luɣ shɛli polo ka o ni tooi gbi ka pili o yɛn pilimi ka o yiŋ luɣ shɛli polo mali mɔri ka o kpaabi ti yɛn simi ti ŋuna di niŋla ʒiɛ pam daa ti yɛ ka bi nyo mɔɣu bɔn yɛn niŋ ka buɣim ti dili di zuɣu ka viɛnyɛliŋ ŋan nyɛli ni a chaŋ ti di tim bee a suhi tim ka su mɔɣu maa naai ka labi ti lahi maa luɣ shɛli polo buɣim ni yɛn dili ka viɛnyɛliŋ ŋan nyɛli ayi ka viɛnyɛliŋga n-nyɛ li. Ti niŋ vihigu pam zaŋ chaŋ di polo, amaa m ba Piragbana vihima ninkura na beni. Dagbal ni ŋmanila tuwa sokam bɔbila o tariga. M bi yaa ni ni nya shɛm maa n-nyɛ li, man gba ni vihi ka wum shɛm m-bala, a gba vihi n-ka ti nya. Di zuɣu ka viɛnyɛliŋga n-nyɛ li, ni a chaŋ a ti lahi bahibu, ka lahi di ʒiɛhi sochira zuɣu ka a yɛn bahi li, ka a chaŋ ka so gba din ti pun do sochira maa zuɣu, ka a gba naan zaŋ a daŋ ti lahi kpaai pahi li a dini maa puuni. A'a, m ba Pira, wula! Wula ka a yɛn chaŋ mɔɣu ni a ti damdi baanjira, ka a chaŋ ti yɛ so bini din doya ka yɛn kana a ti nyɛ m-pahi lala bini maa zuɣu? A mali alaafee? A yi chaŋla a sochira maa ka shɛli ti pun do ni, a taɣila sochir shɛli din tuli zuɣu ka Naawuni nam kparima dibaa ayi. A gba taɣirila shɛli polo, a bi kpaari a dini a pahira, ka di ti gbaai a nimaani ka i yɛn kpaari a sɔŋna. Bɛ bi niŋ lala. Mɔbo m-bala ka bɛ kpaai sɔŋ ka a zaŋ a ni a ti kpaari pahira. ni bɔ bɔ shɛli ko n di tali naa mɔŋɔ nyɛla bi niŋ serious mo bɔ n bala ka bi kpaai sɔŋ ka a zaŋna dina ti kpaari pahira di bɛ ti dagbani ŋɔ puuni di chihiri ni a tam mɔɣu ka so kana ti mooi bom mɔɣu maa bom maa puuni ŋuni bala ka o moori laa bom maa ka an to yuun laa bɛ yaa ka zaŋ bala bɛ a ti so yaa ka zaŋ bala ka di pa ŋuna ka di pa ŋuna di zuɣu dagballi puuni bilichim kam mini ni mɔɣu puuni bi bi moori di buɣum di zuɣu a ti yɛ ka so tam mɔɣu nyin di chaŋ ni maa ti moori buɣum a yi moori lala buɣum ŋɔ maa dan shɛli bi ti ʒila ʒi shɛli din paai ʒiya bi ti yɛn ti paai la suɣu bi ti yɛn ti paai la suɣu di zuɣu bilichim nima zuŋɔ ti kuli kamina ni ti yɛ bilichim nima ka bi baŋ mɔɣu subu di fukumsi shɛli din bɛ di puuni A yi su mɔɣu na, a bi mindi bɔdua. Mɔɣu mini suri ni chibo ŋun mali nyɛli bɛ a tamlimi, di bi suri ni chibo din bi suri ka mindi bɔdua. A kɔŋ ʒemi ŋ-ŋɔ hal ka a ni ti kuugi. Hal mɔri pam beni, di bɔri ka a yɛn sulimi ka sulila kaman yuŋ ka saa ti chaŋ kaman a gbaai zaŋ chana, ka a kul suui a kul kpɛna dɔni mini kpalim. Yɛtɔɣ shɛli lahi kani. kali niŋ katiŋ ka chɛ a paɣa a suri mɔɣu kala mali a paɣa biligiri ŋuna kaya m ba piri a yi chɛri ni a so o laa bini ŋɔ di pahila biɛhigu puuni ka a saha ka di mali mali barina n-lahi zaŋ ti biɛhigu dindee niŋ ka a yi bi baŋ li di zuɣu a ni tooi su hali mɔɣu bi suri ka ʒɛri kpam ka a su mɔɣu na ka ʒɛri kpam bi bi suri mɔɣu ka ʒɛri kpam a bi mim ka niŋ laa maa a nyɛ a ti suri mɔɣu ŋuna hali a mali niya ni a su kom maŋli to a surila a kom na a chibo n naai ka yina ti ʒiya ka a ni ku ka a naan labi n ti su a mɔɣu bahigu amaa ka a su mɔɣu maa naai ka naan kpuɣi kom maŋli ni chibo n su n pa di zuɣu a ka yɛn ba pira mari saha nimli ka a yaanima ka nyuhi saɣim pam a din tooi di Karbala di zuɣu a yi ku mali nya ni a su mɔɣu ŋuna ka yi tuma da ka yɛn su kom to a daŋla kom maa suhu ka guhi di nyɛ mɔ shɛli ni tabina kamina duoli zali ka di daara di ti yɛn daa saɣisi a subila a gba ni lan kuuya ka a kpuɣi chaŋ ti su ka kana ti dɔni di bi mini ni bɔ dua di bi ʒɛri kpam Ayi. A yi ku su a ni ʒiɛm hal ka a ni ti kuui zaasa, binsuri mɔɣu shɛm m-bala. Ka mɔɣu kam nyura. Di malila mɔ shɛŋa din nyura, amaa di kana ti bɔhim mɔ din sa ni nyura. Bɔhila ninvuɣ so ŋun taai mɔɣu maa. Dagbamba bi yɛliya, Ni ŋun su kuli yuli ni, ŋuni n-surigi li tiri o, ŋuni mi o niŋ shɛm ka di kpi? Bɔhi ŋun taai mɔɣu maa, Di nyura bee di bi nyura? N yɛrimi ya ka mɔɣu kam nyura. Hal mɔ shɛŋa bɛn tulaali bela di ni, wula ka a yɛn yuli? mo shɛŋa bɛn tulali bɛ di puuni wula ka a nyuli amaa din nyɛ a chaŋ ti suhi kpaɣu mɔɣu kpaɣu ʒiɛɣu mɔɣu dirigu mɔɣu sankpaŋa bonima to di ŋuna din tooi nyu to amaa tim ka n chaŋ ti di bɔhi kpeen so ŋun taali maa mɔɣu maa din tooi nyu o bi yɛla ka a bɔhi ka ti tim maa di chiha nyɛla wula n daa yɛla wula din kpɛmdi yɛla wula daa zali dali ka boon daa maa yuli di simsi naa bɔhigu n yɛtɔɣ shɛŋa ka di kahigi taa a yi kuli ka a nyɛ dabisili labi n ti puhi o ka bɔhi bɔhisi zaŋ kpa tim maa polo di zuɣu kpɛŋŋo ka yɛn zala naa o yuli ka bɔra dahin shɛli ti nyɛla ban lan kana ti tuɣili yɛla saha shɛli kam ma wula mila ŋun gari ma ni gari so ŋuna Naawuni mi o